tielo Nyaka ng'ad ka- Ah, ah.
ng'ad kare oko nyaka ng'ad kare kuom oko ogandagi. maler kabisa somwa Anatiek ng'at ma enotiek ng'ata ng'ata motiyo tich moro amora chieng'no ka ng'ado ka ng'ade oko kuom ogandagi som Kik uti tich moro. mano Mano en chik Momako gi nyikwau nyaka chieng'. Nyikwau nyaka chieng' somewhere. kamoro amora mudakie. Kamoro amora mudakie.
Chiemono To chiemono nobed nu sabato mar nobed nu yweyo sabato maler.
maler nyithi Nyasaye. Omiyo, Omiyo.
nyaka urike Somewhere. chakre odhiambo mar dwe ochiko Podho chieng' ma nyaka odhiambo kawuono mar dwe nyaka apar podho chieng' ma kiny ochiko. osiepna mane kaka ondiki. Ere ero iyude kawuono. Podho chieng' ma kawuono nyaka podho chieng'. Koro kiny dhi dala onge. Mane kaka ondik. Wasomni ni kiny onge ng'ama dhi dala. Kiny. Ng'ama dhi dala onge. Wasomni mano chuth. Saburi mia gi apar gadek som. Mia gi piero adek gariyo mos. Saburi mia gi piero adek gariyo. Wes adek somane. Wacho niya.
Oko nang'o cha?
Kowacho niya. Kowacho nang'o? Ok anadhi dala. Mane dhi dala onge kiny. Kiny ok idhi pacho. Dhi pacho onge. koro kiny wadich ka walamo jehova nyasaye kiny dhi dala onge mano en kiny be irowach ni chiemo onge to kata kideny ahinya nikech samoro e in afud monga fud monga jalo koro nang'o ya jehova akia kisungu jomonge kisungu akia ni mano kisungu akia ni dholuo koro kihero ni nyaka ichiem ahinya kibed mangima ee To winji, kiny ting' chiemo. Mano, kiny ting'. Ok, ok buko dagi, buko yie. Ni kiny ting' chiemo. Tiga tinga mana maber kabisa. Buko yie gi mano. Mano Johana auchiel. Owacho kamano. Koro kiny ting' ibigo ka. Kiny dhi dala onge kiny walemo. mano e kaka en koro dhi ikri ne mano e gimomiyo iluongo dichieng' ma kawuono ni ikruok iiko kaka kiny ibedo kiny nikech kiny ji lemo jowadwa gimomiyo nyasaye ong'udho ji oko en niya sabato mar nyasaye ng'ato pod oriwo gi gimoro iyudo ka ng'ato obulore abula lemo ka nodhi neno mipira nodhi neno mipira To mipira neno na neno ni wadi onge kata achiel kata wuod wuone ma onge. Ni ng'ato jali ni ah rudi ai rudi ai ikuodo wiwa. Ni rudi jo kuodo wiwa. Ape rudi no wuod wuonu mane. Ng'ato wene kanisa. Eh mipira ni be gima noketi e diera mana nono. Jotiende nyaka julemo mondo semo ji. Omiyo ng'ato nindo oko, dhako nindo kende ni ng'ato ng'iyo mipira nyaka saa aboro. Akia kaka ikonyu. Jachien nitie, ing'e ni itikia. Jachien ni mipira. Jachien. Pok iwinjo ni ji chware gi pala. Ketrie. Biro haye dirach. Mano e gima ni jowadwa kiny sabato ji lamo Nyasaye. Ok one onge gimoro amora ma ng'ato mulo kiny ilemo. Nyaka ine Nyasaye duong'. Nikech Nyasaye omi ngima nono. Koro kiny en odiechieng' mar lamo Nyasaye. Chakre podho chieng' ma kawuono nyaka podho chieng' ma kiny. Tije te oket tenge. Nikech owachi niya e buk mar Isaya 58 kod 10 ondiko ni Salmo

Ang'o momiyo Sabato merwa ni chieng' ne ma girup, ikete girup. Ah, iye girup mar Sabato. Werigo. Ah, iye girup mar Sabato mama. Girup ok adagi, bedie ni bede, mo- jomoko ni kode kata auchiel kata abiriyo. Bede kata mia achiel ma otim. To Sabato werigo gi girup. Dhi e grup odiechieng' machielo, kone joma onge grup, ukone mail ni jowadwa, Sabato alemo. Kata ka in e karandgi, kata in e jakomgi, kata in e jakelogi, kata in ikia ang'o, eh, omera, kone jogo nalamo Nyasaye Sabato. Nyasaye molo nyaka jogo, olo nyaka jakomgi nigo, wachne kamano. Ni Sabato ok ariw gi gimoro. Mano ndiki. Awacho ni chon osiepa. Wauriwo Sabato mar Nyasaye gi gik mamoko. Mano Nyasaye odagi. Sabato en sabato. Nyasaye nowale mokete maler mondo olamego omiyego duong'. Koro kichak inywande ni odiechieng' ne minene mipira, odiechieng' ne miti igo e bucha anyuola. Anyuola ok adan, ne asoma anyuola ka. Ma kod ng'ato ng'ato nyaka riwre gi anyuolane. Mane en. Jomoko nitie ma anyuola onge, ne asomo ka malong'o. Koro in kionge anyuola, kanisa be ok idhiye, osiepna kae to korka idong' e pap. Osiepa sabato weri ogi gimoro. Mane kaka en. Ka nyathi kok odi maler. Ka ok iwinjo wachni, kiny wamondo gokinyi ero ndike. Kiny ng'ama dhi dala onge ero ndike. Kiny osiepna kiny. Haya, owach ni kata chiemo aeuru. To kihero chi- ki- nyaka ichiem kata an kiny nachiem. Ating' mari mondo sabato wabed ka walam Nyasaye. Mano e gima ondik e jodalawa. Wawe walo kaka wawalo. Sabato ok riw gi gimoro. To hawa watoto hapa. naye gima timore kar jakwath adwaro ni mondo walem nyithi nyasaye wasego ni erokamano nyasaye mangima isetimo nwa maber wuon loch imiyo wa chokruok makende jaduong' chokruok migombo ni mondo wawinje dwondi chokruok migombo mondo joka dhano ka wanyalo lokore wawe kitwa machon mag joka dhano nyasaye to aber ndi nikech mae momiyo iloso chokruogni mondo wawe weche mag kwere wawe weche manono wang'e kaka ilami nikech ndike joan ang'wen ni ndalo biro ma ji biro lami e yo mowinjore ok yor mibadhi ok yor miriambo ok e yor wuondruok to ji biro lami e yo midwaro e kaka ndike joan ang'wen nyasache onego bed kamano koro mae mwapuonjore ka Michako roho weche duto, wasewinjo weche ma jatich Nyasaye osepuonjowa. Lich mokalo Nyasaye. Ka ok wanyal lokore e weche ma kamago, to en adier ni wachomo bur, wachomo bur kata wachomo mach. Teko onego bed kodwa wadhi nyime, bed Nyasacha wabed gi tini. Ma isayowa en Kristo ma jawar. Amen. Erokamano. Nyasachwa mondo gwedh na winjo thurwa kuom timo kinda kabisa kabisa nyaka odiechieng' ma kawuono. Nyasaye omedu ndalo e mano. Erokamano kuom ah, puonj maber ma jatich Nyasaye osepuonjowa. Jodalawa, sunga to gima rach. Sunga ketho gik mang'eny. Sunga neno koketho dalawa moro. Gima jatich Nyasaye puonjo kanyo. Oketho aketha kabisa. Minwa ni wen ga ariyo. Wuode achiel tiyo gi jok miluongo ni Johen, eh, Johen, iluongo ni Johen Kiano. Iluongo ni Johen Kiano. NGO. NGO. Bas to moro to yawo duka maduong' Migori. Gin yawuo ariyo. Achiel nigi duka mar Ang'ongo Wholesale ma Ng'ongo Migori. Achiel to tiyo gi jo NGO Mombasa. Nyiri adek tiyo gi wasunge te Nairobi. Chiepa, koro miyo kelle kom moro, iluongo ni Sina Tabu. Iluongo nang'o? Sina Tabu bi ng'eye kaka ochal. Ochal nade? Merwa ere i kama iwuoye na, yini ati rito ka neno. Ere i? Eyo kamano nyagi nera. Wacha ne duondi no bawinjo ka duol malong'o. Iyude nyagi nera. Mane en. Mane miluongo ni Sina Tabu. Koro en kata ka kaka chumbi, tadwa ng'iyo koni. Ok achal dala wicho wiya ni ng'a neno hera. Ah, ah. En iwir dala wira dichele wir. Kod ema wiri. To kadwa biro iri kuro, nyathi agal. Ok athangla ni kia chungo, kome matera. Kom bira bira. Koro mae momiyo chaki ni sinang'o. Kama. Koro bebe. Omadho chak machaele. Omadho chak.

Eh, eh, gudo gwani. Jolemo ne wuotho. Jolemo ma wuotho to lemo ne dige. Jolemo mag jadwen ne wuotho. Koro giwuotho to gidonjo od mamano. Gijalemo ne ga pile. nowene jogo thuolo ni jowadwa an yie lemo ka yie jomoko wuoyo ga kamano an ariwo gi te an kod bed jang'o an ilemo na lima nochal kamano jolemo donjo yude kobedo gi nyikwaye ariyo omadho chaye Sirka en ka gi gik miwiro godo makati, obed njugu, obed jem, obed kata mana buluban, obed gik miwiro go te, oket ne te, oyier ayiera, obed kata kich nitie kanyo. Koro ochiemo, jolemo odonjo, oyude go nyango kama, kochiemo. a jodongo moya mama ber aber ahinya ber ahinya oting'o wang' oneno jogo oh, nie kamano in ni mano an oh, to koro ubiro ule ah, wacho walemo oh, ma lembu ma oh, dwe uchoromo ulemo ni ah, walemo rek matin mondo walem ka bibede ni alemu jogo lemo to katieko to ochako gi jogo bathe Madwe unyeka madwe madwe wa. Ah, utio maber kuom biro mondo ulemna. Utio maber kabisa. Ah, ah. Bas koro oh, wachie gimoro jalemo penje. Oh, koro wacho niya ni ma jalemo ni ma jalembwa. Oh, mo jalemo gi tiende nyaka malo. Kong'iye. Oh, ma jo mari mur kanye. Nyaka mur kanyamwa. Mm, kanyamwa ni mm. Kanyamwa watiyo go kiricho gi chwora watiyo mang'eny malich atoro ng'e kanyamwa. Iwuod ka jwang' koso kwa ndiko koso ka oh, chako kwano dhut kanyamwago koso ka yambo. Miyo ni- yie ni ng'iye jalemo ni ng'iye kod eh, mama ni tiende ne nitie jomoyombo mogonegi okang'. Osiepna, kae to miyo kone ni uh, nyagi nera. Ayudo king'e ka nyamwa itieko. To ineno pod an e gweng' ka wabiro ng'eye. Wachie gimoro nikech walawo jomoko kik yomwa. Wachie gimoro mondo walemni. Eh, eh. Wa- Wachie gimoro ni mondo ulemna. Eh. Bas ochako puore kama. Koro ochako puore ni. Weyo ato be dala ka Ka ng'iyo to koro ok dakawach moro mana une ma kuneno kono notime kama koro mon mine ma wuotho gi jalemo osungo mine to un ma kata wuotho gi jalemo ni gini bende dalau utu bende man gini yudie gino time kama iwinjo to kata in jakanyamwa miya kanyamwa ibiro lemo gini biseromo gogweng'u iwinjo gini time kama bas Jalemo ng'iye to kone omiwa. Isewuoyo itieko ni. Ah wacho mana niya, ato ok aneno gimoro mak mana un. Ema kuneno gimoro kama inyalo lemie to leme uru. Winjie. Winjie dhano. Ni joge ma koneno, en to ng'iyo to ok oneno. Nikech ochiemo maber, odak maber, nyithindo kelo, ochako ne ang'o kendo. Madam owachi lem na ure ma otama ma otama. Mago dwaro joma gik moko tamo. Ma jodhier. En anyalo wacho kama to en ok owachi. Jalemo ng'iye to wacho wach moro achiel koni. Oh mama yo kama nitieko. Koro we wale. Omako break. We wale. Jalemo Dai dala ni onge gimoro e nying Ruoth Yesu. Dhi manyie gimoro sani iyude. Chunga mineno ni. Dhi manyie gimoro dalani sani iyude. Jowadwa gik mowinjo kagi miwachonu kagi. Joka mamak giuru. To kiwinje osiepa yie mondo ilokri. Ae gino, gino rach. Ne buk moro, akia kata osome, to wachaka medigo kata ka osome. Buk mar Isaya gi wes apar gauchiel. Som mondo ine gima sunga notimo ne jomoko. Som wes. Okona.

Winj gino. Sunga to gi kawo, ipog gigo kendi. Ok abi pogoni. Som buk. Ka ging'ayo ng'utgi malo. Ging'ayo ng'utgi malo. Kendo gimoyo wengegi. Kaeto gimone kido mane jogi nigo. Gisungore, gimoyo wang'gi, osiepna ging'a ng'utgi malo. Omana jogi bende ne gidigi e sungruok osiepna. Som wes. Bende giwuotho ka gi

Chieng'no, Chieng'no. anamigi Ah, anamagi yawa. anamagi manyonge Anamagi manyonge ma girwako e ng'ut tiendegi. Chon. kod lewni mag leso Ehe. gi gik ma gilichogo wigi Awinjie mon. Chon. gi tigo ma giketo e ng'utgi Omana mon be ting'ore. Chal. Gi ronge mag lwedo. Dhako ting'ore. Chal. Gi nanga miniero e. Punda, punda moting'o bala. Dhigo, dhako ting'ore. Chal. Gi kitembni mag wi. Oh, to in idonjo e nyiero. Anso, nyathi Nyasaye. Gi kitembni mag wi.
Dhako achiel ije gik moting'o te.
Mondo temo, som.
gi thiwni mag ng'ut tielo Mago ni kuome, som.
gi misip gi okepe moting'o Jalweny boda mage ber, som. gi ronge mag bat Ronge mag bat ni kuome. tere mag um Rwath oting'ore.
mag lwedo Chalo gari madaro ng'ato e ot. gi lewni mabeyo Som, am- so- ah, yaye. Wer gi-
Hii leo ni mabeyo Sabuk kata saye.
kabude Ni kabut.
gisukni Yarogi. gi mifuke mag lwedo Wore osiepna. gi kiyo matindo Eh. gi nengni Obara mabeyo winja dakika achiel.
gi kilembni Yarwegi.
Motemuru samwa. kod lewni miumogo wang' Kodeguru mogo wang' som. Eh. Apen, eka ngati mo uka ma bende na. Aga chuni ya kitigi ka punda kama. Eka ngoma timre. Kuom mano, Ah, jadolo no gi ogino gi tiende. Gi ogino maber. Kuinje pon kaka timre ya chuo to Nyasaye ogwedho yawo. E wut long gin gi deo. Eka mo paka lo ko chamo kuono no koda rabi kuma ni. Watiani. Eka mo tagre.

gi nanga miliero e ng'ut tem uru jo kama gi kitembni mag wi med moko gi thiwni mag ng'ut tielo med kendo gi gi eh, gi lwedo som ah, gi okepe ma moting'o poda som wes gi ronge mag bar ero gi tere mag um enda natimo gi mag ah, mag gigi lwedo tego kanye gi lewni mabeyo Eyo. gi kabude Awinje. gi sukni Tem. gi mifuke mag lwedo Ayaye. gi kiyo matindo Ayaye. gi nengni mabeyo Lich. gi kilembni Eyo. kod lewni miumogo wang' Matinde osiepene gi kiyo ma sama tin ogolo kiyo omera wuotho gimoro ei okapu okapu moting'o cha omera ng'iyo kiyo omieno ka ka kende momieno kae momieno ka onyalo budhe onyalo budhe ma koweyo To king'iyo tiwane moro mochwo dhoge remo gado. Mano chieki. Tingre uru. Tingre uru sawa mitieki. To kona ang'o? Mm. Ano?
Eh. Kar, kar winjo tik mang'we ng'ar. Kar winjo tik mang'we ng'ar. Ni boss na kila sai. Kar winjo tik mang'we ng'ar mar mo ma goyo. Eh mara moto gi goyo. Jomoko mako twi, twa, kwa, kwa, twa, kwa, a, mon. Sabu, kar winjo tik manie gar. To unuwinj mana tik madung' marach. Mane kaka ondiki.
Bende kar bedo gi misil. Kar bedo gi misil. To tol ema notweugo. Maler. Kendo kar bedo gi wich. Molos maber. Molos maber.
To bondo ema ema unubedgo. Odonjo sani.
Bende kar rwako nanga maber. Kar rwako nanga maber. To gunia ema notue e dhowu. Ochomi kata idagi. Kendo kar bedo gi chia maber. Bero. To mbelni mag mach eh. ema nobed e dendu. Awuoro.
Temuru. Mine temuru. Temuru. Badi ibed gi ringruok mane Nyasaye ochweyigo. Ber ne Nyasaye malich. Pien midano matek. Ma, ma, ma, ma iluongo nang'o? Pien ni iluonge nang'o? Iluongo pien ni iluongo gi kisungu nang'o yawa? Eh? Ang'o?
Black skin. Eh, kaeto
kaeto machielo mano ero black skin ayie to machielo Eh, m- gima iwachone madwaro iwachone Natural. mano ber gi gima ne nyasaye mochweyoni i Mina na utaguru ka yien. Osebe kikweru pile ni yawa. Ridhruok mona no muridhru tinde gin gi mo moro kama gi mo yath moro gi muonyo. Kato loke to ngweno. Okumbo ne makona a to gino sabi tinde. Okumbo ne makona. Okumbo. Ibingi gik ma gi muonyo go. Okumbo to dagi. Bi ani okumbo de ine. Dogi bi. Obere ato kwa ni wadi gine. Apen. Gowa jokumba ni kar mae kaka ne onyuole. Gowa yudo chocho kumba pile kwer apana. An gigo kata imuon bi chak iwir. Kaka ne ochwe yaye kaka ibiro yuda. Mano kumbo. Ema ula uthagoru ka yien menena. Ma dibed gi ringruok ma gi pien ma natural ma Nyasaye nochweyo. Ber ne Nyasaye malich. Ber ni niha iwacho ni pile ni jowadwa gini e ohere to kopo ni gimoro otimore ka accident to pod ingima to teri e siptal ok okwore ikuoto chot ikuoto chot ok giwinji ni gidwaro ber aero gunia gi ber gote mano e law donk iwinji bondo kar gik mong'ene wiugo donk iwinji gik moko king'ene wigi kaka ikwero gi yaw an gigi ne dhako siko kama obede to ne ginege to dagi ibingege ibiro neno kama obede siko manigi iwuon ya tanat yang'ani go wiye oloso tinde kochwe wiye kosang'o kare gigi ile ke gigi ok luoki dowuane wachie ee obera ibakidi ka polis ikoni jayalo we yalo gima ng'ato orwako we yalo rwakruok mar ng'ato nyasaye ng'iyo chuny gik ma ng'ato orwakogo nyasaye ok odichgo ni mano ema oyaloni Nijahero gik ma ng'ato orwako, mano Nyasaye ok odich go. Nyasaye ng'iyo chuny. Mano. Nijahero kochung' yalo kaka Nyakadema yalo, kata kaka ura- no, yal Yesu. Joyalo yale uru Yesu, ere un gi ng'iyo kaka ng'ato orwakore yal Yesu. Koro kabiro kaka Nyakadema ochung' kacha, Yesu, obongo. Yesu ne obiro yawa, donge uneno umbayo wenje? Jawar biro. Mane kaka yal katieki. To ma wacho ni nyathi Nyasaye, gima ineno miketo kuom ni rach Nyasaye odage, abaki gi ka polis. Lemo ni e chuny. Wane ane kama lemo ni e chuny ni. Chunyi kama lemo ni, to aba ayie gi wachni nonde. Ke wacho ni lemo ni e chuny, ayiego. Ang'o mi ayiego? Abiriyo pero gachiel. Buk mane Mariko? Sawa mwale. Sawa mane? Sawa lemo ni e chuny, mana ayie. Sawa mane?

gi terruok kod gombo kaachiel gik mamono kaka wuond gi anjawo gi nyiego gi kuoth gi sunga kod fuwo eh. gik marichogo duto wuok e chuny dhano kendo miyo obedo jaketho ere kama chunyi nitie ayie kodi e kama lembi nitie ayie kodi kiwacho ni lemba ni e chunya ayie kodi kendo tiani tekne mane wacho kare Ber momiyo ichal kaka ichalno nikech lemo nie chunyi. Koso nwoni mondo imi nwonewa kama lembi nitie. To niya, Owacho nang'o? nimar chuny dhano Nimar chuny dhano ema paro maricho ema wuokie, paro maricho bende wuokie. mamiyo otimo gik ma ok Otimo kare, gik maricho kabisa ne Nyasaye. kaka chode, Mano nie chuny dhano.
gi kuo, Mano nie chuny gi dhano.
nek, Kanyo.
gi terruok, Maler. kod gombo, Sam.
kaachiel gi gik mamono Malongo. kaka wuond Sam. gi anjawo Sam.
gi nyiego Ero.
gi kuoth Kamano.
gi sunga Eh.
kod fuwo Ehe. gik marichogo duto Wuok kanye? wuok e chuny dhano E kama ng'ato kendo nyarwa- miyo obedo e kama jaketho nyarwa lando ni ni lembe nitie yano lawu lemo nie chuny yalu yesu weuru ng'iyo gik ma ji orwako ne wawe gi wabiro wache wato wana wache dolo wacho wacha wacha joluyi wacha wacha wacha wacha ni onge pili wacha wacha wacha wacha kisumi wacha wacha wacha wacha eh. wabiro wacho kier kituonwa chiemo ok wanyugo wanatore to wana wachi Nyasaye nowinji nikech gik maricho materi e richogi ema Nyasaye okone Ezekiel Kambusi niya, Ezekiel wuod dhano, aketi jarito mar oganda Israel. To tiji dwa bedo gi siem, siemogi gi siem moro amora mamiyi, kawacho ni gimoro rach kuom dhano, dinege to ok iwachone, ihulo kama, to gino dhi onege, richone te ayie e wiyi. Mano Ezekiel piero adek kod adek verse abiriyo wacho kamano. Wato anawachi jodalawa. Mano e kaka en. berni rachni iwinjo ok iwinji jolemo gi oyien kaka jakoni cha ni mano jalemo yien bas we jalemo koyien wawach gigo mano en atieko kodi nyoro waselemo do do waselemo nyoro nyo wacho wach moro nyo wacho wach mane cha par na kendo ruena ha dongruok dongruok bas

o ang'o a to kae to ang'o ero bas orumo nywa kawo achiel kende miluongo ni ya dongruok dongruok di ema nywa kawo dongruok nywa yudo ni ya dak dwaro dongruok jodalawa idware ma ji songo ji go okang' ka ji dhi mbele to dak moko nitie mokwamo ka tiende en ok odhi joma ang'egi kalo gi akala dhi adhiya ne kuma jokang'ano osechope ne gima gisetimo to un mane uchako chon samoro tich nuchako chon utiyo ji ariyo te ot dhako tiyo to in itiyo gimusetimo kata achiel onge uchiemo udondoru dondruok kendo ema dhi nyime ji puonjo nyithindo kaluwe kala to un udondoru nyathi nyasaye wuorie joma dondore ok dhi kamoro nyasaye dwaro gimiluongo ni dongruok emomiyo itie jo ano buk mane jokorinto mokwongo apar gi ariyo gadek tang'an mondo iwinj some wes kasi jokorinto mokwongo apar gi ariyo Melkizedek wacho niya, Owacho niya, nang'o? ng'ato nigi thuolo mar timo gimoro amora. Som wes wahi. Eh, Eh. mano to konywa. Ehe. Eh, eh, Eh. wan thuolo mar timo gimoro amora. Sir, ng'at Nyasaye. To gik moko duto okelnwa dongruok. Mane mondiki?
Gik moko tek nokelni dongruok. Tiend ni Nyasaye dwaro dongruok. Nyithindogi watim nang'o? Gik moko tek kelnwa dongruok. Nyasaye dwaro dongruok jodalawa. Mano e gima ni Nyasaye dwaro mondo ji odongi. Akowo ni jodalawa kata mana nyuol muneno ni mondwa. Adier nyuol nyathi ok go okang'. En nyowadgi biro to kale akalo en osiko tiene ma entie ne we mano nyathi itere sikul ne nokogo okang' kama entie ne ma entie jowadgi biro kale akala to weye ma kanyo idhier no niko ni yawa nanyuolo yuk puodho koso nanyuolo nyathi mano koro nyasaye dwa niya jigo okang' ji dhi mbele ma- nyime oka mano mondiki petro mokuo petro mar ariyo adek pesa apar gaboro som ondiki nang'o

Nyako ni jothurwa ne unyalo chako ne nyathi ing'e ni jomoko to kawe niya ni ka jomoko nigi nyathi monyuol ni mano kor ka gidongo hapana nyathi en gweth e ondike ni gweth nyathi piero kod abiriyo wes adek ni nyithindo gin gweth Gin- koro dongo nyithi nyasaye nyaka udongi dongo utim ang'o nyaka ne uchak tich ang'o mosetimo mar momiyo nyako unu aluf ariyo ne tek gi yawa kabisa nikech ng'ato osebedo ok ka be eda to gima otimo kata ka koro ot aota ka nong'o tamo ng'ato ot mondo oger e ot osiepna ma kata ka wach ka dalagi ka oringo akucho biro kata moko nende matoka ni matoka ne ma ng'ato to ng'ato notiyo chamo msara to ninde matoka sasa gimoro madundo kama otamo wadwa kata dhako kone an Be chalo ne? Kata dichuo bone mina uma. Wati idhi be dala adong e boma. Amen. Owuogi. Eh. Kati chorumo nyaka mwana odhi e pacho. Walose riko. Ane warome taon miya weche duto watieko gi ka. Duto watieko gi ka. Wuon nyithindo miya pesa logo ohala. Baba Tony miya pesa logo ohala. Mon mane okwer kamano ni ok daw dala. Ni gin ne giromo e taon weche te itiekogi ka alufu ariyo gabiriyo. Wede budho e lwetgi noa e dirach. Mon ma rabede budho e dhogi noa e dirach. Mondo mane okwero osiepna chiemo ilidho oduogo omadho omadho trungi gi kuon beto moliti gimadho e strong gi kuon bel omigi gimadho Nyithindo kuongo rendre mama ni dadi napika mchanga. Dadi napika mchanga. Okole gidi go urbi chaka kayo woka udala de kuru cha. Legi cha. Ini wani bebe nono. Amo. Akoni nyathi Nyasaye ne Nyasaye dwaro dongruok. Wane katich en menyo kujo ni siki katich. En menyo nubiro menyo. Tumenyo manya tudok dala. Dala ni kama ji nochakore koro nyaka idhi dala imenyo to nitie kama kia kia katikati nitie kama idhi donje oseketo nyinga sara malich osiepe kor kowuok nitero ng'ane ng'ano tho idwa tere kar ot osiepe kok adwa chako from n- onge gichako from zero ot onge kiang' onge kia omera chandruok maduong' ma joma nyocha okelo ng'ane nigi sida ma makokona marana dok ma onywandore mok nyingo Los ot moro mondo idhi kata osiepeni ma inuo ka oyud yot. Iyudo kama iywagie yawa, Ogwang' owacho. Ee, chieng' no ywagi to iywago ot, kiling'i kikunyi tikunyo ot, kiling'i tiling'o ot, gerega e odi kata tin, igere e dala. Ng'ama lich nyocha aneno moro gemku, omera ng'ama lich jalweny malich, omera koth kochi kata ot. Ang'o matimo ujoluowa? Ang'o matimo? Doko dagi jok dog dala. Na nyuola dhi nego ne nyithindo kedhi timo ang'o? Osiepna dog pacho nyarwa, dhi pacho idhi be dala. Ka onge gimi tiyo, ka onge gimi tiyo ibedi. Ayie ni ji tiyo sani ji ariyo, dhako tiyo tamba tiyo. Mano ber ok rach, ber kabisa. Osiepna kata be manu tiyo dala. Dala gima duong' moloyo. Nyaka ibed dala. Bed gi dalane. Nyasomo ka buk moko kadwa nwoyo. Chakruok piero ang'wen kod ochiko. Wes apar kabich kone ya. Ni noneno ka bedo gi dala. To mano gima ber. Nasomo buk moro ka buk mar Johana. Johana apar kod auchiel. Wes ni piero adek kod ariyo. Nyo wacho ne ya. Ni ndalo biro ma en okew. Ng'ato ng'ato nodhi e dalane. Gigo ok ndik ka jogo fuwo. Roho ne ok ndik gigo ka jofuwo. Usimna dhiuru dala. Udhugedi. kata koro uduogo bathe boma ka odu nitie kata uketo mana keturu uketo kaunda moro gi ginene gi mabati mabati malo mabati piny ketu kamaka uyude kaka dukonyo ubiro neno asara malich mar adier omiyo alufu ariyo gabiriyo jabra nokona adwa tiso jogi adwa tisogi omana ji noringo doga koni gi lor madodi ng'ato lor gi dhako gi nyithindo omana nyithindo ling nyithindo olil iwe ni ber manono wuodwa ka piny notawo kolor donge ne okoni ni moro ipenjo ber to ito nade ibaro rodi ma to rodi emilore o oh, ma irodi ma te rodi iti wuod kanye na wuod kadem ti wuod kadem ma kanye kadem dut gi thoth wuod kadem ma kanye ni kadem ma yo yugis ni kadem ni yo yugis ing'i ang'e ng'ati koni gini gini gini nolal oko jowadwa wach matek malich gini nolal oko to ne higa mang'ongo watimori kamano osiepna dogi e dala alufu ariyo gabiriyo Ah, omera ne puonj Oh, tariki piero ariyo gabiriyo mwaka alufu mbili na saba oganda mar kenya dugudu kura ne wagoyo gi ng'wono e dure ng'uono kata jokitali gi omondo kora ne wagoyo ok ng'uono dwoko ne warito ma dwoko tamo luwogi waluya gi lang masai basere motamo wang' owadga oko unaga jwagna denda jango ma otama awacho jwagna denda jango ma otama onyango gudi gi were thum to tich nomina oko aywago muk dhi gwiri ni kanye usimna wujo soba sumno ne kubo nyagase jokondelo dino yo bokinyal kalo kata gitinga sondo miriwo kudho ma kalo kata gi tinga jomurono dino yo makinyal kalo kata gi tinga dhano nindo kecho to mago ng'eny in iwuorie in chokruok haleluya pacho kanyo mago kunyie piechi dala wuo werwegi ni dhako ji osiki osiko wiyi ni kwam ni ok dhi dala ni en oler oler ang'o odhi ober noler e kor gweng' mano e kaka en dogni oler to kata somo to bende ok odhi obingu ka an kama To nomer gi gige dichwo. Dichwo mondo biro tho. Obiro tho, tho biro negi. Tho biro negi, inene kaka tek. Koro koting'e to ei pachi. Koro kome nyarwa neno. Nyarwa wuoye. Mimi, ah, ah, kaka rwa joluo nyako. Jogweng' nokono owuonwa gi dholuo, chi oumo wuoye gi dholuo wawinji, wadwa demo wawinj meaning go. In fact, adwa dhi in fact, onge dholuo. Iniyude kakotek. Omiyo, atieko kanyo nyathi nyasaye mano e kaka idware koro iluongo ni ji dongore mane en otun go dala une gi nyagwedu moro usimna ma kawacho makou to uchuo e lwetu mano e kaka idwaro ni ji obedi to kibed abeda ni ich iyi e iyi ke abed macha buk mane filipi adek apar gochiko tang'ani som kel piyo wayi kanyo ukonang'o

Ok awuondi ng'at Nyasaye. Mano e kaka en. Tani ketie giri moro ka moro. Mano en wuoyi wadwa. Ngima en ngima ma kawuono. Kiny we kwano ngima no kamari. Ok awuondi. Ngima mana mari kawuono. To kiny oweyi. Ok iyaide. Ngima ok odich kodi. En sa michiew iyude. Kane mikwano to Nyasaye erokamano. To in iwuondo biro gikoni matek ma in iywagi mano watieko mano e kaka en nyathi nyasaye aya bu- nyuka maluwe ni luwo nang'o Ah, mawacho nang'o adiera bas jodalawa dak muneno ni dak dwar adieri dak ok dwar miriambo dichwo we wuondo dhako Dak dwaro adieri. Adiera iwacho wacha adiera nikech adiera ne ma Nyasaye dwaro. Donge winjo? Jeremia abich adek. Som wadhi. Kas wes dhiyo. Sarach ng'at Nyasaye. Jeremia abich adek. Som wadhi. Owacho nang'o? Owacho nang'o nyathi Nyasaye? Donge adiera ema Ruoth Nyasaye dwaro? Chak idwok kendo.
Donge adiera ema Ruoth Nyasaye dwaro? Mana kamano.
Ruoth Nyasaye dwaro adiera. Nyasaye ma nochako dak. Jodala odwaro adiera i dak. Dhako wacho adieri. Dichwo wach adier. Wach ne dhako adiera. Wach ne wach adier. Kone kone mina uma atero. Onge makosa. Wach ne wach na atero. To tero ma ko ko kona kuyieyo gi aye. Wach ne dhako na atero. To kisik ne dhako saburu kur kaka tichik ne dhako ngich ka ugo kuma ngato ahikia. Dongi biyo. Wach adieri. dichwo mit ka chumbo tanda jo kama ikia kuma ng'ato aye wach adiera ne dhako kone niya achulo ot moro ka achulo ot moro taun ka ere makosa kone nachulo wach adieri ne dhako bed ja adiera nyathi nyasaye adiera ma nyasaye dwaro ne kech ang'o johana booro piero adek kod ariyo go wadhi somewhere ang'o miyo nyasaye dwaro adiera kasi Yohana aboro piero adek gariyo go wes Adek wate. ariyo wacho ni Wacho nang'o nyathi Nyasaye? bende ubiro ng'eyo adiera Bende ubiro ng'eyo adiera. kendo adiera nomi ubed thuolo Mano e gimomiyo Nyasaye dwaro adiera. Adiera no keto ji thuolo. Ok awuond osiepna. Adiera. Dichwo ma ja adiera osimna jogo thuolo. Kendo thuolo malich. Ng'ato ok odich. Kata okala kachung' gi ng'ato. Onge koda gi shaka. ok ala ka chung' gi ng'ato ok awuondi an gadiera gi simb mamani an gadiera ne simbe na adiera nitie kata kawe ok ok ok- ok thage nikech ong'eyo ya adiera mane i simbe koro mamani omena wuon moko dak ma simbe ok imul simbe ok owe piny ok nikech adi simbe donge gadieri simbe yudo kondike gik moko apiko one apiko two apiko three apiko four apiko five apiko Gi ga piko gi. Ape mama ang'o ma apiko kong gi gi sim dhako jo dala pa. Apiko one, apiko two, apiko three, apiko four. Igo ada piko. Ape. Igo ada piko kata ka chori pe nyina uma bianeta. Igo ada piko. Apika gi meki. Ape mara apiko mag mibadhi. Chokruok haleluya. Wach ne dichwo adiera. Dichwo dwaro adiera. Dhako dwaro adiera. Dichwo dhako dwaro ni wach ni adiera. Osiemna chwo moko ok wach adieri kata matin. Dhako kia kata onge pesa kata en go dhako kia. Ochalre ne dhako. Wach ne dichwo adiera mondo dhako wach ne dhako adiera mondo dhako ng'e ni ya. Mm-mm. Unatindo kowacho, unitenda kowacho ni onge pesa, oonge ga adieri. Ibiro miyo dhako kwalo. Kendo dhako biro miyi osiepna kaka ineno ichande e wach pesani. Kaka ineno thago mag dak e pesa. Dhako biro kwalo, obiro miyi ang'e nikech ot kama ineno mwadakeni, chwo kwongo nindo ne mon, to mon kwongo chiewo ne chwo. Akia kata mago winjore. Akia be iwinjo. Chwo kwongo nindo ne mon,

Ini dia kuarak, dera, kuarak, dera, kuarak, dera. Kiki ya bebe jadi tuh. Iko nama ini betul kok, ada waktu lagi ya kau ke. Korone, ya pika sai. Samina no meka mo dogi bawa kwara oseme yo beto ko ni gire ne do. Omara ne osema ore long kama long nitie. Malo ne ipunjo da ko kuo. Odwa ni ane ka ng'ani onge pesa adieri. Osiepna mano dak marach malich. Mano dak monywandore. We udak kamano. Daku ka joma riek. Ka in gi pesa dak ong'e wuon nyithindo dawo gi pesa. We bado za mbabe ne dako. Onde ka bado ngeta bicha par kabich soma ne wes. Kasi. Okona. Mm. Somo wesu ati ngeta bicha par kabich. Owacho nang'o? Kik ibed nyamiganga ni chiegi iwuon. Kik ibed jamganga ne chiegi iwuon jamibadhi. Wabero jamibadhi ne chiegi wuon. Sidi biro miyo dhako bedo jakuo. Dhako biro kwali malong'o. Keche onge onge gima oyudo kuomi. Yachuo moko akia kaka ochwere. Dhako in go te tuo ni onge gimoro amora mimiye. Idwa notim nang'o? Emomiyo mondo kosedhi modonjo e mpango wa kani. Kecho para para to kaka otimo tamo nyarwegi. Otim nang'o? Ke dhako dala obede kata gi moe moro, obede gi sabun, olwake lawe obed maler, obede gi lepe, obede gi gigene. Nyathi Nyasaye dhako dala tim nang'o? To dichwo to piny nono, ok ni dhako kata nduru. Ang'o matimi? Onge omera mondo lwete rom gi dhako kama, masik piny. Omera mano tabia mbaya na Nyasaye, odak gi dhako kamano. Dhako no kel mondo ine mite, dhako no kobiro mondo riti. In mondo obiro mondo, kare achiel bas apar, wuok samburu. Sombu na Nyasaye somani. Oko nang'o? Wuok pero achiel wes apar somwe. Owacho ni- Owacho nang'o? To kang'o? Ka omedo dhako machielo, Ma mano kawaida mar chuo nyalo wuondi ni gi dakika achiel to nigi doho oko ka. Mano chuo nigi doho to wuondi ni dakika achiel onge mondo odhuro ka.

Ok inyal dak inyal ng'ato to ninyal ng'ato kony ni lweti. Mano momiyo moko osedhi mpango wa kano. Koyudo ng'ato ni ma eh omedo. Omedo tinde eh tinde ni kidi gamo. Matinde ni ting'ado manyoya matinde tinde. Koro muta ng'ado na moya. Ok inyal ko timo kamano. Eh,

mi dhako gima dodwaro mano e gima ondiki jowadwa aen ne nyathi nyasaye aen iriambo dhako biro kwali koseneno kinindo ong'awre e long oyudo alufu ariyo ofukuni oyudo kata mia abich moro osiemo obiro dade kowilore obiro dade togole to kata ka en mia abich mowilore owuodhe te Kiny kipenjo, yawa to donge nawuone angi en ang'o mane ng'eyo? Kaka saa moro donge nawuone awuone kucho uko. To kimanyo mane kuonde mane iwuothe. Oseka. Damo timi nade? To kod ng'ane noa madala to kela ka to dhura piny. Okawo maler. Ok otu kodi to mano kuo. Mano kuo dhako. Yache matino mano kuo kidhi keto dhako e kuo moro nyocha siling alufu adek jothura icho oling'ore icho dhako kwaye pesa na onge go ok odwa golo pesa wang' dhako kama ka dhako neno omiyo jomoko nigi tabia marach jodalawa ni dhako ok igol ka neno dhako kigolo mimiye to midwoko chama wang'e neno to mimiye no to kone ni jomoko wacho kama tajiri ma to kik mon dhako kigolo agola kama mi to neno mimiye ni ok one kata imiye alufu to dong' mia abich mare ma wang'e morore kata mon ne Iwona wuoni, mano e kaka gin. En mane echa kata duong' ok nenne, midwoko. Idwoko idhigo kanye? Nyathi Nyasaye, mi dhako pesa. Pesa oketho mier osiepna. Kidwaro kama richo chakore, som adi. Timotheo mokwongo auchiel wes apar, som bu. Go wadhi. Owacho nang'o? Timotheo mokwongo auchiel apar wadhi.
Ni mar hero pesa e chakruok mar kit richo duto. Mane en osiepna gima iluongo ni pesa ni. Mane chakruok mar kit richo duto e udi kuondegi. Mage gima kelo lweny. Omiyo dichwo obed thuolo. Bed jaadieri yawa. Samuel mokwongo. Prariyo wa saboro. Go wesu adhi. Owacho nang'o? Somo ne buk. Samuel mokwongo prariyo wa saboro som. Okon ang'o? Josoma un ariyo.
Prariyo aboro wacho ni Prariyo aboro wacho niya.
emomiyo koro bedna jaadier. Mano e gima ondiki e nyithi Nyasaye. Dichwo bed ne dhako ja adiera. Dhako bed ne dichwo ja adiera. Wach adieri. Mano en. Kata mana jo- nyiri. Ma koro idwa kend ka. Wach adieri. kapok okendi in nyako wacha ni en ng'ama dwa kendi wariambo ne ng'ama dwa kendi owuondo no nyako to kar nosekend kanyada nosea kanyada kuro chon tinde koduogo luokore leer olokore matin ing'i iwane nyathi to kichuo mabe ok nen kang'iyo koro oma joni oma nyathini nyathini chanda chunya mera nikata apenji yawa Nyasaye. Lembekane kigoyo wang'i ne osenyumore ka frach ndiga. Ni mano ng'ato luongo ni nyathi. Omero kungo ne ne owuodhore ka kichina mikunjo go. Ni be dichwo luongo ni nyathi. Ne awinj tiende ka ne oseringo mobiro bedo gi malo ka mara tek. Apenj. Aya chwo to ok nene awa. Chwo to ok nene. Ni be ng'ato ka sero mana mana sajo. Mana sero tim ne ango. Ngam ne wa sajo. Ni ja sero tim ne ango. To ke ngiyo gimi luongo ni nyathi. No nyumore, onyumore, onyumore. Nyathi Nyasaye wachne ng'ato adieri kone ng'ato niya an nosekenda kanyada. Nyithinda odong' wachne kata adieri koni nyithindo dong kura ariyo koro dak ong'e ni adak gi chi kanyada ma kanyada nyalo biro sa asaya mane be ing'eyo ya oyal bura moro gweng'wa an mawuoyo kodi ni oyal bura mar dhako ng'ano kawo dhako to kare kia ni nowe nyithindo karachuonyo turu ka joturwa dhako tho hai marach dhako tho ikruoka ikruoka idwa dhi ome osei gik moko tent kombe kiang'o osetim gik moko te ochul mo- mochari bill gik moko tim te jothurwa kara chonyo kare be undore chieng' golo kara chonyo biro gi ba- barua mana ng'ongo moa e kot gi polis chuth sama irwako jalja barua modhenyi okoni ok wuog ka jorwek osemiyo nyako to rwake rwake rwake piyo piyo odhi e garicha omera Kanyada korka ni tong'. Josi. Nyako ni nyaka nochak dak kode pok nonyisi no chika rachuon. Omera Josi dhoge omoko. Gidhi ang'o osewe to kata ring konego. Gikombe. Koyar jodala wawinje uru gik matimore. Jokata ring osekato dhiang' chon. Jokata osekato dhiang'. Osiepa, kori pek Josi, Josi konywa ka, watim nang'o? Ni Josi to ni koro ywak, ni Josi ywak gi Swahili. Awuoro dunia hii, he, ho, ha. Yawa dunia hii, ho, ho, he, ha. Dunia hii, ho, he, ha. Gikone Josi.

Iko ni black tech. Ayu. Kakuri josi bado aja dunia hii. Jojo koi. Aon ko du jo kaba. Para di hii. Ili ywak dunia hii. Penj nyako ni malongo kod nyarwa. Pok nonyuomi koso nosenyuomi. Wachuru adiera, nonreuru. Magi gik ma nineno e keny chon. Joma chon mane nyombo ne ok yud ayuda bara mach. ne ok nyombo joma bara mach mane giromore ma ginyaka e taon ka ne in fact by the way chal gi moseromo kamoro ka ng'i- osetho Ihi, akia ni waneno kanyi Oo, okudha onga dhi kodi oluwo iro oseluwi dhi kodi Hey, be ing'eyo ni kini ya tim jolawi tim jolawi auchiel wech bedo ka auchiel ondiko nang'o cha somane ne nyiri ma kawuono wan go somane tim jolawi auchiel bedo ka auchiel gowes wakal
Chiel wacho niya, Nang'o?
jadolo Mano motimo achiel. kamano. Awacho buk mane?
Tim jadolo. Ngeche. Som. Oko nang'o?
Prariyo gauchiel ngeche. Wacho nang'o? Wacho ni ng'at manyalo yudo hodho. Ah, ah, som gino ndiki. Ng'at ma

Eh, ni ng'ato osetinga tinga uru bagcha gi bakata achiel to to wadhi oluwo bang' ng'ato ne kaka nyiri makawuono rano simna winjie awacho niya wach adieri e dak kane iseyudo dalau koni osiepna aseyalo gi piny adek ng'ama sendi koni wuod ma idwara ne dwari aseyalo gi piny adek kata ang'wen kata ariyo koni aseyalo gi piny gintie koyie kawi gi nyithindo okawigo osekelo sida kabisa dak nyithi nyasaye osekelo sida malich nikech adieri sayalo gi piny adek ne ng'ato osiepna chieng' mokawi gigi korka fwenyore ng'ato akoko kono dwok nyithindo wene wuon ok odwar nyithindo ok owinjre moro ni korwa awacho tiega ni ka awacho ni adier moro ni korwa mano atimore kamano nyithi nyasaye sama nyathi jobukore kode to kono ne jaduong' jaduong' en akiya ibing'e ni jaduong' na ibing'e ni jaduong' na Koso idwa nanyombo dala ka king'eya. Ka wuon midwa dhako nitie timo dinani. Itimo jaduong'. Song ira ka abiro goyi marach. An ok atuk kodi. Be ing'e ni jaduong'na? Wiye. Wachne ng'ato adieri kane iseolo gi piny adek. Wach wachne ah jaduong' idwa kawa adwa kawi. An kodgi aseolo gi piny adek. Gintie. Mano ber malich. Iwuoda wuondi. Gimomiyo mano ber kiwacho kamano. Osiepna samoro ng'ama seri madwa kawire. Ne, ng'ani mbesene ne oyombo. Koro kuom Nyasaye no piny adek, ng'ano wadho chunye ruoth ikeche. Joma chweyo mbate ajuko. Dogi. Ere makosa kanyo. Bane, omiyo onge makosa kanyo wacha ni Haleluya. Wach adieri osekelo chandruok malich nikech ok iwach adieri. Osiepa ne chi wacha oyal dweche e ka pod iyala yala pod iyalo dweche adek. Ka nyara be koka dwoko kawo. Dhako mosebedo monyola nyithindo masimo na mayore. Mage to jokanyo ma walogi. Dweche adek pod bura yalore. Ng'ato dwoke mochel. Irani bembe nono. Wacha ni dak dwara diera. Mano gima neke. Dak dwara adieri. Wacha ni kane okisomo kone dak ne okasomo. Manen. Wacha wacha dieri sipna. Dog nyako ni ya. Pinyo kpari jomo somo kende. Kata nato okosomo nyasaye e wunji. Yani munga ikanga nato chiemo. Koro jomo somo kane okisomo nyako. Wacha kata dine okadie sikul. Neke pinyo biro majinenyo te. Ngani biro kawi to kone nyathiwa menyo te. Waya unie mpesa ka. Iya ne bubu, bubu. Ya ti nyasaye. Iya we pesa ne bubu. Piny na ono. Waya uye duka moro ka iuse sukari moko gi gine moko gi- gi gi chumbi moko gang'o. Nyako dwoko change bolo pesa momiye. Koro baka pora ng'o. Wach ne ok dhi sikul. Tije ng'eny dala ka minyalo tiyo nyaka jomoko dhi sikul tiyo. Dong ka tije thoth pacho. ka jaduong' wuok to kone ne mina uma gony nyiroyego dhi modhi ilwok nyini ikawi ilok ne dhi- dech jatol ikaw punda cha igonyne tol cha aneno kadwa ng'ado tiende mano tich ere mako ato koro kane okisomo tini dago idwaro ang'o i mano en mani tiyo Imiyi tich. Maler, mago tije ma itimo. Koro wach adieri kane ok idhi sikul ka an kama, an nakone chieng' ade an ok adhi sikul. To ma dala manyuome, ochiere. Onar chugane magi. Ma dala, dala duwuoyi ni. Anyuone. Omane kama kidhi, in fact, in fact, how are you? Well, well, well, well, well, well. Abe, abe kadhi kanyo. Kadhi ojo sama ino kadhi dong'.

Mano en wach ni nyathiwa ok in e chiega mokwongo. Dhako noseweya. Ere makosa kanyo? Mondo dhako no dak ong'e niya, jal moro ni oko ka nyalo donjo sa asaya. An e- Koro dhako ong'e ni en agoko. Mano en to ok iwuond ng'ato micham ng'ato micham ng'ato micham ng'ato kae to iweye nono nyathi nyasaye koro ka chieng' moro iting'ori dok ka churi iweye ng'ani ka sa osekalo ma koro onge nyar ng'ato mowuoyogo mit winje Ka koro duogo nyaka dwari nikech onge dhok ma koro tigo. Nyaka dwari idwara eh, gi nyiri masani. Idwara ang'o? Ere gima idwara? Eh, Adwa ni wadho adagi. Oh, adwa ni wadho adagi ni. An mani rita. Donge ni. Okwara ne matek ma koro ok onyal. wach adiri mano en koro ni nyathiwa wadwa dak to mon adek oseweya ariyo oseweya achiel oseweya mondo ka dhako jachieng' moro duogo o nyalwegi ko nosenyisa wach ni nasege chon an koro ok ibwoga mano en koro guragurago onyona nyona mana malong'o okone dichuo ne ong'eyo koro tegno to ka bwoge koro kikoni e eh, ng'iye ki oduogo ng'ani ne nigi dhako to ne ikiya ne ok onyisi omera jal jakor kuduogo gi wang'e kumorore omera kiny tiwuok nyiri mowuondi owuonde kae tikawe gi ng'ama nigi dhako nigi mon omera nyiri nigi sida koro ka dhako cha dwa duogo gi ngufu mang'eny koro kodwa yuo chwore cha odokgo omera mit ng'ani loko ng'ene chiege nochokawo omera be giri winjo nang'o adiera wach adieri mano gima ondik e muma nyathi nyasaye wach wach adiera ne ng'ato adiera no ber malich mane kaka en kaka en mondwa to kicham ng'ato achama kae tiwuok idhi dalau wach adieri osiepna akoni niya iwuondo ng'a- donge ng'ato yando dereka nyako moro wuonde motere koleji Tieko te. Chieng' midhi tim midhi rwako guru. Nyako rwako gi ng'ato. Ng'ato wuok oka kanyo kod an ma tol ne wadwa koro. Dongo dere. Ok iwuond ng'ato kamano. Kiwinjo ka ng'ato ok oromo kodi, ok nyal nyuomi, koni jaduong'. Puonj ji puonja, puonja mana ka ng'ama konyo nyathi kich, to ok na chiegi. Wachre kamano. To ok icham ng'ato ma puonji ni tieki, ni rwako guru. ng'ato ni a in akiara kodi osemiyo ji odere mar adier ok iwuond ng'ato mapuonji mapuonji mapuonji samoro teri e kolej samoro omi e klas ochiko kata omi e klas adi nyaka mitieko mochomo kodi kumoji korka ing'udhe osekelo sida nyiri utimo mano mano mar kosa nyasaye ok dwar mano wach ne ng'ato adieri kone chon kone sepa konya kanya tuki to ok nachiegi ber malich konya wei owei to ok noketo ite napuonjo dhako